Gurbanguly hem Serdar Berdimuhamedow şu siziň halky kösäp eýtýän günleriňizi Allah siziň günäňizi berjekdir ýöne o dünýäde. Bu dünýäde o diýen dogry dogry ýaşamarsyňyz. Beýdip halky kösäp, halkdan ogurlap onýan arkaýyn ýaşamarsyňyz. Sen Gurbanguly sen saňa wapşe az galdy. ýaşamana azgynlyk. Şonuň üçinem türkmen halky nirde bolsalar hem öz asudalygy, azatlygyny gazanmak üçin diňe göreşmäne dowam eder. Ruhdan düşmän hemme kişi göreşýär. Siz ýaly diktatorlary ýok etmek üçin. Berdimuhamedowlary, waýpşe Berdimuhamedowyň hemmesini. Berdimuhamedow diri galmasyn şu zady wara siziň maşgalaňyzdan biram bu türkmen halky şu wagt kösenip durany siz günäkär siz halkdan ogurlap utanç zady ma galmada sizde daže biz ýaly adamlar söw göreşip asudalygyny gazanmak üçin azatlygyny almak üçin, asuda ýaşamak üçin Türkmenistana. Siz biz ýaly adamlara dönük diýýäňiz. Daže adamlar problemalaryny aýdanda, bolupdyr Türkiýede ýollar ýapylyp, ýollar açylman, prosta ýollar açmagy talap edende, siz Gurbanguly Berdimuhamedow adamlara şoňa-da öýüne basyş edip başladyňyz. Oda hiç erbet adam aýtmady, ýoly açylmagy talap eden adamlar. Biz şuň ýaly siz şo günlere, şu günlere getiren adamy şu biz ýaly adamlar ýaradan adamlar siz. Bizi ýaradan adam aktiwistler. Biz aktiwist bolup diňe asudalygymy, azatlygymyzy gazanmak üçin elmydama söweşeris. Sizden gorkmarys, diňe Allahdan gorkarys. Şonuň üçinem pikir edip oturmaň, gorkup ýaşaýas, sesimizi çykarmaýas. Biz sesimizi çykaryp sizi ýok ederis. O günem geljek. Prosta bekle, Allah aşkyna bekle. Allah seniň belaňy bersin, Berdimuhamedow. Bu soň sözüm diýip, türkmen studentleri daşary ýurtda okap, öýnäkine pul ugradyp bilmän, geçirip bilmän, bolan zadam karz alyp, zaýa edip, agyr güne düşüp, şo puly ugratjak bolubam kösenip görýärler. Ugradyp bilenoklar puly. Hem studentler okuwdan atylyp, zaýa edip, Türkmenistana barmana gorkýarlar. Barsalar, iş tapylmajany, Aç aljany, gojadan ekläp bilmejegini, aýakda durmajagny bilýän siziň ýüzüňizden hemme zat. Türkmen halkynyň şu güne çenli ýaly. Beý diýsemem siziň ýüzüňizden diýsemem size bildirýän adam ýok. Diňe özüňiz düşünip halkdan owlap ýören adamlar, binamyslar siz. Şoň üçin şu taýda aýdyp geçjek bolýan zadym Allah seniň. Günüň Allahyň öňüne geldiň zaman jogap berjeksiň. Ama dowzah, dowzahda jogap berjeksiň. Gurbanguly Berdimuhamedow, saňa az galdy ýaşamanadam. Gaty az galdy. Berdimuhamedowlar. Türkmenistanda bolmaz olar diktatordyr halky kösäp beren. Biz aktiwistler elimizama güreşip geler şu wagtja çenli erbet gaýnasymy berilmedi men öz sözümni aýdamda.

Ynsanlary, ýaşlary we dine ynanýan adamlary ogry telefonlaryny barlap, bagyzma bosup, basaryn diýip gorkuzyp, haşaça görkezip ýaşap biljegok. Dine ynanýan adamlary hiç zadam gorkuzmarsyň. Berdimuhamedow, Gurbanguly, Gurbanguly Berdimuhamedow hiç zat gorkuzmarsyň. Dine ynanýan adam.